تے پہلا ولاگ ماشاء اللہ سبحان اللہ قرآن کھڑے تھیا ویلکم بیک تھی گیا ڈھیر سارا اور اللہ دے حکم نال تو کو رمضان شریف مبارک ہوے ڈھیر ڈھیر اور پہلا روزہ پہلی سحری تے مایا دا سبحان اللہ اوکے بیبر تے باقی نہ رسو باہر چل کے تو ماحول دکھینے خوبصورت جا کیونکہ ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ صبح بخیر دے نظارے صبح بخیر تا نہیں بارہ واج گئی ہے لیکن بھرا تھوڑا کھوکھے دے آ پہنچا ہی تے ماشاءاللہ صفائی ستھرائی کی تھی صفائی ستھرائی کر کے ویلاگ دی طرف واپسی آ گئے ہیں جی میں کہ تم پتہ ساڑی روٹین دا روٹین ساڑی ماشاءاللہ آج اوے دی ہے لیکن اوے دی نہیں کافی یعنی کہ چینج ہے او چینج کیڑی گل ہوئے کیونکہ ماہ رمضان ہے ماہ رمضان دے اندر عبادت ہوندی ہے اللہ اللہ ہوندی ہے اور دیکھو ساڑھے مستری ماشاءاللہ کام کریں دے پہنے سائڈ دے مستری مزدور ساڑھے کام لگے ہوئے دن تے باقی ماشاءاللہ سا اپنی رونکاں تے برحال کر کے خوبصورت جے ولاگ دے نال نال صبح بخیر اور ماہ رمضان دے نال نال سا آگے آپ سی واپسی ولاگ دی طرف واپسی ساڑھا ولاگ ماشاءاللہ ہوئے انجوائمنٹ ہے خوبصورت جے سریکی ولاگ ہے اور السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے تو تھڑے یار دوست صاحب آپ صاحب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ تھڑے بیرا سپیشل پرسن نے ویلوگ کر کے دے شروع پیارا جیاں اور گوڈ نیوز دے نال نال اوکے تے جتنی سنگا ساتھ ساڑھے چینل دے نمی نمی ہے انہوں دے کو ساڑھے ریکویسٹ ہے ساڑھا یوٹیوب چینل پاک ویلے لائف کمرے سو سبسکرائب خوبصورت جیاں فیس بک پیج دے ویڈیو پہنچ دی پہ دے کو بھی فالو کرے سو ماپتا مڈے سو اور کیڑی کیڑی سنگت پہلا رمضان دا پہلا روزہ رکھی بیٹھے ہیں اور کمنٹ اچ دسے سو اور دعا بھی کرے سو اساں بھی دعا کرے سو ہر مسلمان اپنے ماشاءاللہ سارے روزے نال گدی آویں سونے نال طریقے تے خوبصورت دے نال نال اور اللہ پاک انہاں کو ہمت بھی دے وے تندرستیاں بھی دے وے اے میرا یار دلہ ہے چھوٹا جیاں شرماندا بیٹھے ماشاءاللہ خیر خیر خیر ہوئی

لیکن ماشاءاللہ سنگت ولاگ اج دا اپا کر کیتے شروع عبداللہ دے اتو تے عبداللہ کو اج اے روزہ ساڑے یار ماشاءاللہ سوہنے جے یار کو تے باقی ایندی زندگی دی خیر ہووے اکھاں دے وچوں ڈیدا بیٹھا ذرا ذرا کر کے چلو کوئی گال نی تے باقی بہاراں ساڈے کول ماشاءاللہ سوہنیاں سوہنیاں خوبصورت جیاں تے باقی تساں اپنا پیار تے کیسو خوبصورت جیاں انجوائمنٹ دے نال نال ولاگ دے نال نال تے عبداللہ ساڈے کول بہندا وا دے آدھا دے کے بھئی میکو ولاگ اچ گھن آؤ لیکن چلو کیا آکھ سکدے ڈیدے پے وے نا او جیویں بلی کتی چھاندی ودی ہوندی ہے اے ویور دیکھ لو لیکن چلو کوئی گال نہیں باقی محبت منڈے سو تیرا سو نالن ویڈیو سکپ نہ کرے سو اپنے برا سپیشل پرسن دی اور ماشاءاللہ خوبصورت جے نظارے ہو سن اور پیارے پیارے ہو سن خوبصورت جے جے کو آکھا ویندے کہ جیویں دلہا لکدا ودے نا کھوکھے دے نال نال ایویں دا ہی اج ماحول ہوسی پیارا جیاں ٹھیک ہے سنگت ساتھ تے باقی راہو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی اج دے ولاگ ہے تانوں انجوائے کرویسو سجن بیلی سنگت ساتھ سب کہ جیویں صبح بخیر دے نال نال اماں ہوری قرآن پڑھ دے بیٹھن تے قرآن پاک دو اپاں ولاگ کیتے شروع امید ہے کہ اج دا ولاگ سارا ٹریولنگ سوری ٹریولنگ نہیں وائرل ویسی اور کامیابی دی سٹیج ہوسی

ڈیسا سی تے ول میڈے ذہن اچ آیا کہ یار ولاگ دا سین ولاگ دا سین لے لو تے اپنے پیارے جے ویوراں نوں وی دکھاؤ کہ میزائل دیاں توپاں ویندیاں پین ٹرین گاڑی اگاں ونج کے ونجے رک اسٹیشن تے تے میں تانوں چل کے دکھاواں اوتھے ماحول ہائے ہائے ہائے ہائے مزہ آ ویسی ماشاءاللہ شامہ جویں شام تھیندی ویندی ہے افطاری دا سامان لوگ گھنن کیتے باہر آندے وین نیستا ایستا گھراں دے وچوں تے بھرا توڑا کھوکھے تے بیٹھے تے روزی روٹی کریں دا ولا اساں بابا کیا کر سکتے اساں کجھ کر تاں نہیں سکدے نا ایہو کجھ ہی کر سکدے ہیں کہ تہاڈے کیتے ولاگ بنا کے کہ جیویں کہ میزائل لنگھے ہن توپاں لنگھیاں ہن تے او لیٹ دماغ وچ آئے تے میں ولاگ دا سین بڑا مشکل کیتا ہے لیکن چلو کوئی گال نہیں اللہ وارث ہے او سامنے ڈیکھو بھائی ہوری فصلاں پانی لاون وی آئے ودن تے شہزاد صاحب ماشاءاللہ ایڈو موٹر سائیکل تے آ گئے اللہ بھرو خیر تے انہاں کوں روزہ ہے آج اللہ پاروں خیر تے میں آہداں ماشاءاللہ ٹائم ادھا گزر گئے تھوڑا جیہا رہ گئے تے اللہ پاک چنگائیاں کرے سی تے خیرتاں کرے سی باقی راسو نال نال سنگت ویڈیو نہیں سکیپ کرنی اوکے اچھا بیور ماشاءاللہ تھوڑا جا کام ویندے پہ اسے میں کہ ویندے تو اوہ کام کو پیسے دے تو کو نال ماشاءاللہ تھوڑا جا ٹریولنگ بھی کروا چھوڑو ٹریولنگ ویندے پئے آپاں اپنا ریلوے پھاٹک جیڑا ہے نا اوکوں پکریندے پئے آں کراس کراس کر کے تانوں خوبصورت جیہا ویو ہے تے بیوٹیفل کلچر ہے تانوں آپ نوں پتہ ہے کہ تہاڈا بھرا سرائیکی پرسن ہے تے سرائیکی ہی ولاگ ڈکھیندا رہندے تے ماشاءاللہ ایتھوں ٹریول کر کے کراس کر کے ویندے پئے امید ہے کہ ندی اچ پان نہر اچ پانی وی آ گئے چیک کرو نہر وی بھریج گئی ہے فی الحال کیڑی گالوں کالا سیاہ پانی ہے بہوں زیادہ کالا سیاہ پانی آندا پئے۔ کیونکہ پانڑی پیچھوں جتنا کھڑے ہوندے ناں ڈیماں دے وچ جتنا وی پورے جیپ جیپ پانڑی دا کھڑا ہوندے او سارا پانڑی والی سائیڈ تے نکل آندے نہر دے وچ نہر دے وچ ڈیکھو پانڑی فل نہر تھی گئی ہے تے کالا سیاہ پانڑی اے آہستہ آہستہ کر کے کلر چینج کرے سی آندا صاف ستھرا تھی ویسی بیک سائیڈ تے تے باقی ماشاءاللہ سا میں دے پیسے چھوٹا جے کام تے میں کہ تو کو اپنی سنگت ساتھ کو پیارے پیارے ویوراں کو تھوڑا جیہا ولاگ دا سین وی ڈکھا چھوڑو۔ ویو آندا پئے بڑا پیارا جیہا خوبصورت جیہا نہر دا کنارہ ہے اور رمضان شریف دا موسم ہے اور پہلا روزہ ہے اللہ پاک رو خیر تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا فیل تھیندی پئی ہے میں آکھیا اپنے ویوراں کوں ڈکھاواں پیارا جیہا ولاگ تے باقی تساں اپنا پیار دکھیسو نال رہسو تے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو سکپ کر ویسو ول تاکوں سمجھ نہیں لگنی کہ میں تانوں کیا آکھیا تے کیا نہیں آکھا ایک تساں کھڑ گئے سائیڈ تے ہک سائیڈ تے کھڑ کے نہر دے ویو دے کنارہ تانوں ڈکھیندے پئے ہیں ویو چیک کرو کتنا پیارا آندا پئے ماشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے تے تھوڑا جیہا اگاں چلدے ہیں بیا وی ٹریول کریندے ہیں کم تے ساڈا پچھاں ہئی تے باقی میں آکھیا سنگت ساتھ کو تھوڑا جیہا ٹریولنگ وی ہوونا چاہیدا ہے نال نال چھوٹا موٹا ٹریولنگ کرویندے رہسوں تہاکوں تے ویڈیو دے نال رہیا کرو تہاڈا میرا سپیشل پرسن ہے زیادہ دیر سپورٹ کریسو تاں تہاڈی مہربانی ہے کہ زیادہ دیر اساں ولاگ چھک نی سے سکدے کیونکہ دور دراز دے ونجوں تاں والا تہاکوں پتہ ہے کہ آپ کو سمجھدار ہیوے تے باقی اللہ پاک بہتریاں کریسی آسانیاں کریسی تساں ساڈے نال رہو دور دراز دا گرین گرین ماحول ہے خوبصورت ہے تے اللہ دے حکم نال نہر دے کنارے دے نال ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے اور بڑے پیاری اچھی فیلنگ تھیندی پئی ہے اور رمضان شریف ہے جیویں کہ تہاݙوں پتہ ہے اڄ ماشاءاللہ پہلا روزہ ہے اللہ پاروں خیر رو رس ہو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو اپݨے بھرا دے نال محبتاں ونڈیسو سپورٹ کریسو انہاں دے فیس بک پیج تے وی سپورٹ کیتی کرو یوٹیوب چینل کوں وی سپورٹ کیتی کرو۔ تے باقی اپݨے پیارے جے ولاگ دے نال رہو محبتاں ونڈو اور خوبصورت جے ویو ڈیکھو۔

تے باقی آپا خوبصورت جے ویو دے نال نال رہسو پیارے جے کلچر دے نال نال رہسو تے ویڈیو دے نال نال جڑے رہسو اپنا پیارا جے ولاگ ڈیکھسو راندے اپنا میرا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے والے دا اور انجوائے کریسو اور محبتاں ونڈیسو پیارے جے ولاگ دے وچ۔

تے اس سائیڈ تے ماشاء اللہ او سامنے دور دراز ریڑھی لگی کھڑی ہے اتھاں کن سیل لگی ہوئی ہے سموسے پکوڑے رول ایرا وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں افطاری دیاں سیل لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ پتہ نہیں کیویں دی سیل لگی ہے چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھی گل ہے سیل لگی ہوئی ہے تے باقی تھوڑا برا واپسی آ گیا تھوڑا جگہ باہر گیا سے باہر ہوں آئے سے واپسی تے ایک چھوٹا جا کام ہے وہ کر کے آ گئے اللہ پر خیر ولاگ ہے جی اس سین کو ایڈ کیتا ہے تے باقی افطاری دا جویں جویں ٹائم نڑے آندا ویندے عوام ساری